Килегез, рәхим итегез Микулайга. Мин көтәм көтелмәгән нәрсәләрне. Фильмны беренче тапкыр карау, ул бит э, беренче мәхәббәт кебек. Квас и сливочный пломбир присутствует тут. Кешеләр әллә нинди катламнарга кереп китеп, баш милләрен кытыклап, чыгып.
Әлеге фильмны карап, безнең тамашачы нәрсәләр көтә микән? Менә аларның фикерләрен белик әле без дә. Ә ул фикер, ул җавап әлеге кинога чакыру кебегрәк яңгырасын. Микулайга килегез, Микулайны карагыз.
Ну, бу кино миңа калса,

что наши люди могут снимать фильмы на должном, на профессиональном уровне. И вот Ильша для этого, как говорится, эта премьера нам нужна. Я как кинематографист это говорю. Ә мин бары тик татар фильмына яңа өметләр баглап, ниндидер үземә яңа ачышлар көтеп калам. Ә, бу инде ниндидер бүтән форматта, бүтән сыйфатта булыр дигән өметтә калам. Микулайга килергә кирәк. Менә әйдәгез мин сезгә дөресен әйтәм, яхшыны да, начарны да чагыштырырга кирәк дибез бит, әйме? Ләкин бу очракта Илшат Рахимбайның һәр фильмы берсеннән-берсе яхшы һәм Михулайга обязательно килергә кирәк. Мәҗбүри рәвештә карарга тиеш. Татар халкы мондый киноларны карарга тиеш. Ну, Илшатка уңышлар. Премьерасы уңышлы узсын. Аңа исәнлек, саулык. Яңа кабат киноларга чакырсын. Илшазик, мин сиңа уңышлар телим. Беренче генә булмасын, өченче, унынчы, егерменче. Чын күңелдән әйткәндә, бу премьерда мин көтәм яңа яхшы кино. Чөнки э, Илшат моны булдыра ала. Илшатның командасы моны эшли ала. Әйе. Мин өмет итәм монда сценарий яхшы дип. Һәм әлбәттә артистлар да көчле бит инде. Аны без Сухоруковны беләбез, яратабыз. Һәм э, татар халкының керәшеннәре турында аерым кино төшерү Аларның традицияләрен күрсәтү бу ничә кызыклы. Килегез, рәхим итегез Микулайга. Мин көтәм рәхәтлек, мин көтәм көтелмәгән нәрсәләрне, чөнки бу Рахимбай. Һәм көтәм менә бу вулкан килеп безнең иншалла киностудияләрнең шулай гөрләп үсүенә чишмә башы булсын иде. Амин.
Амин.
Мин беренче чиратта Ә, барлык тамашачыларга кызыгып карыйм, чөнки мин бу фильмны инде күргәнем бар премьерага кадәр. Күргәнем бар.
Һәм ә, фильмны беренче тапкыр карау ул бит ә, беренче мәхәббәт кебек. Бу хисләрне бер нәрсә белән дә бутап булмый. Һәм мин ә, барлык тамашачыларга бүген ләззәтләнеп, шушы хисләрне сеңдерергә һәм үзе белән алып китергә телим. Мин көттем менә э, безнең менә Тормышыбызга, менә безне онытмасыннар, э, без бит Монда э, Рәхимбай белән бик зур мәсьәләләрне күтәрәбез. Дөньяви мәсьәләләр. Кеше һәм дөнья, кеше һәм табигать. Анары андырга кирәк түгел, монда бик зур тема бар, ул Антуан де Сент-Экзюпери. Безнең дөньяда име тәртип урнаштыра кирәк хәзер бүгенге көндә. Ә бу маленький принц темасы име? Син һәр көнне уянасың, үзеңне чистартасың, аннары чыгасың, табигатьне карарга, дөньяны, дөньяны чистартырга, әйеме? Аннары менә Илшат Рахимбай, ул бик батыр кеше. Кыю, кыю кеше, әйе. Э, чая кеше, иркен эшли ул, әйеме, күңелендә нәрсә бар. Шуңа күрә мин бик э, зур өметләр баглыйм бу әсәргә. Минем өчен бик мөһим э, кеше язмышы. Э, башыннан ахырына кадәр өйрәнергә, нәрсәләр, нинди кичерешләр булган, кемнәр нинди э, югалтулар булган. Ә минем өчен менә бу иркенләп эшләү ул шулкадәр рәхәт. Микеланджелоның шундый сүзләре бар, именно мои образы преследуют меня. Әйе, минем образлар минем арттан йөриләр, яме алар миңа бер качан тынычланырга, әйе, тынгыллык, бер ни тынгыллык җокларга бирмиләр хәтта, яме. Менә бу нәрсә минем өчен бик мөһим. Менә бу минем тормышым. Рәхмәт. Бу инде бер э, зур премьерларның берсе миңа калса. Иң зурысы булмаса прокат масштабында бөтен бөтен Россия буйлап. Һәм шуңа күрә мин өметем беренчедән татар фильмына нинди этәргеч булыр. Ишат барыбыздан да иң кыен юлны сайлады миңа калса. Ул кино юлын театр ништер оештыру мәсьәләсендә җиңелрәк, театрлар бар, театрлар яшәп килә. Ә менә фильм ул иң авыр юлны сайлады һәм мин аңа бик зур уңышлар телим һәм өметләнәм ильшатның менә э, бу фильмнан соң инде ул хәзер э, аңа тәкъдимнәрдән күбе булмас дип карагыз әле нинди эчемлекләр бар микулай облепиха имбирь апельсин содовая анфиса садовая вишня игристая и внимание

Ә, Илшат Рахимбайнын фильм фильмы буларак бик мөһим, чөнки ә, мин үзем аның бер фильмында катнаштым, Әпипә фильмында, әйе. Һәм мин түземсезлек белән бу фильмның премьерасын көттем. Менә ниһаять килеп җиттек, Аллага шөкер. Мин мәсәлән үзем э, яртылаш дип әйтәм, крәшен кызы буларак. Вероника да безнең крәшен кызы. Шуңа күрә безнең өчен э, шушы фильмда булу бик мөһим. Чөнки монда крәшен халкының тарихы чагылачак. Крәшен халкының җырлары яңгыраячак. Илшат Рахимбайның э, барлык эшләре дә ул үзенчәлекле, э, бик уникаль дип әйтәсе килә. Һәм инде бу фильмнан да ниндидер уникальлелек көтәм. Илшат, сиңа күп уңышлар телибез.

Без көтәбез мощный фильм. Безнең менә бар бит легендалар, әйбәт без әйбәт. Легендалар исән чакта без менә алар белән таныш, без алар белән менә аралашабыз. Безнең өчен Илшат ул бик талантлы егет. Әле аның турында китапларда да язачаклар. Шуңа күрә без бик шат менә шу чорда яшәгәнебез өчен. Без Рахимбайны күптәннән беләбез. Ул бик талантлы егет. Без аңа бар тик уңышлар телибез. Киләчәктә менә Салават әйтмешли, аны бөтен кеше беләчәк. Безнең татар халкы, ул менә җанын биреп, шушы татар мохите белән янып яши торган, эшли торган кеше. Ну, я, я, я жду что-нибудь такого неожиданного, чтобы меня удивило, и чтобы я ушел. Офигевший просто. Не знаю, оправдает Ильшат Рахимбай мои ожидания или нет. Вот и увидим. Нәрсәләр баглыйсыз? Яхшы кино баглыйм нәрсә. Мин чөнки Илшатка бик ышанам. Илшатны бик хөрмәт итәм. Шуңа күрә минемчә ул начар кино төшерә алмый. Ә бу менә Татарстан өчен шундый зур премьераларның беренчесе мәллә инде Күктау аны инде әллә кайчан узгандыр инде. Күктау мондый күләмдә әлбәттә тәкъдим ителмәгән. Кызганычка каршы, ул ул ничектер онытылып бара. Ә минемчә, иң беренче татар киносы ул Күктау.
Син үзең Нәрсәләр көтә соң әлеге премьерадан, әлеге кинодан? Ну, дөресен әйткәндә, э, минем теге әзрәк шундый паника башланды, курку башланды. Менә. Соңгы вакытларда уже фильм катлаулырак түгелме икән дип уйлый башладым, чөнки теге без сценаристлар белән утырганда рәхәт бит инде. Әйдә, менә мондый катлам, әйдә менә мондый слой, әйдә мондый герой кертеп җибәрәбез. Безгә кызык теге кеше белән уйнарга сыман шикелле. А- Аннары без аны төшердек, аннары без аны җыйдык. Хәзер минем әзрәк паника башланды. Бөтен бөтен кешегә дә бөтен кешегә дә шулай кызык булыр микән дип әйме. Ә, менә инде чыкты берничә шәһәр, Мәскәү, Питер, Екатеринбург, ә, Новосибирск менә кичә булды. Һәр ә, очрашудан соң кешеләр кала сөйләшүгә. Бу фильмнан, ә, ну, фильм турында сөйләшергә. И мин аңлыйм, что кешеләр әллә нинди катламнарга кереп китеп, баш милләрен кытыклап, чыгып, Үзләре тирәнрәк фикер йөртәләр. Үзләре дә миннән дә тирәнрәк фикер, и аларның сораулары һәм сорауларга бирә торган үз җаваплары шуның хәле кызык, и мин аңлый, аңлый башладым, что фильм чыннан да күп кешегә ошый. Аның исеме Микулай иде. Башта аңлыймы? Әлеге әсәрне аңлыймы? Син үзгәртергә теләмәдеңме? Әсәрнең исеме, мәсәлән, Федор инде, мәсәлән, Алексей дип инде. Дөресен әйткәндә, Микулай минем башымда һәрвакыт булды, ә менә инде фильмны кинопрокатка барып җиткергәч, дөресен әйткәндә, миңа тәкъдим итүчеләр булды. Үзгәртмәкче булганнар иде фикеремне. Но мин үз фикеремдә калдым, чөнки Микулайның ул вакытка инде үз көче җыелган иде. Кеше аны турында ишеткән иде, краудфандинг булган иде. И э, Виктор Иванович Сухоруковның постердагы йөзе Микулай исеме белән бергә бердәмлектә булганда, миңа калса, ул исемне беренчедә үзгәртергә кирәкми дигән. Вот үз сүземдә калдым.